tinokutambirai pajolas news audio mahanero akanaka mhuri yezimbabwe tinokutambirai pano pajolas news online youtube channel uri musi wemugovera 30 chikunguru 2022 apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepanhau mururimi rwechishona Pari zvino totanga nekukupai nhau yaVaGodfrey Tsanengamu. VaGodfrey Tsanengamu vanoti havatyi kuurayiwa. Regai ndipinde munhau iyi yose. Vaimbova mutungamiriri wevechidiki muZanu PF, VaGodfrey Tsanengamu, vanoti havatyi kuurayiwa nevakuru vesangano reCentral Intelligence Organization avo vanonzi ndivo vakapiwa basa rekuvabvisa panyika. Tsanengamu vanoti hapana mumwe waanotya kunze kwaMwari uyo anopa upenyu. Topinda mune imwe nhau iyo inosuwisa zvikuru vatsigiri vebato retriple c. Mapurisa anorambidza bato guru rinopikisa retriple c kuita mhemberero dzekukunda musarudzo kuglen nora. Mapurisa eZimbabwe Republic Police arambidza bato guru rinopikisa reCitizen Coalition for Change kuita mabiko ekupemberera kukunda kwarakaita kuGlenora muHarare Bato rinopikisa rakanga raronga kupemberera kukunda kwarakaita musarudzo dzemusi wa-26 Kurume paChembira Community Hall muGlen Norah A nemusi weSvondo 31 Chikunguru 2022 2 kubva mangwanani nguva dzichiti 10 o'clock kusvika na4 zuva rorereka zvisinei bato retriplec rakwidza kumatare richipikisa kurambidzwa kuita mhemberero dzekukunda muglenora Mutevedzeri wemutauriri weTriple C, VaGift Ostalo Zisiziva, vanoti, Tiri mudare kuti tipikise nemaitiro emapurisa ekukanganisa rusununguko rwedu rwekuungana pamusangano wekukunda kuGlen Norah. Ticharwisana uye tichatsigira kodzero dzevanhu. Topinda mune imwe nhau. Kushungurudzwa kwenhengo dzebato reTriple C kuMashonaland West kunonzi kuri kuenderera mberi. Regai ndipinde munhau iyi yose. Kunyange hazvo mapurisa nevesangano reZimbabwe Human Rights Commission vari kuti vari kuferefeta imwe nhengo yeZanu PF yakatyityidzira mutungamiriri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change, VaNelson Chamisa, nerufu, kutyisidzirwa Kuvatsigiri vebato iri kuMashonaland West nedzimwe nzvimbo kunonzi kuri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dza2023. Komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeHuman Rights Commission nhasi yanyorera tsamba kugweta rinorwira kodzero dzevanhu Amai Beatrice Mudetwa ichivavimbisa kuti naiyowo iri kuferefeta imwe nhengo yeZanu PF VaAbdon Bito Mashiyanyika vakakurudzira pamusangano weZanu PF kumberengwa kuti vachamisa vana vavo nevatsigiri vavo vanofanira kupondwa topinda mune imwe nhau bato remrp rinoti un inofanira kupindira muzimbabwe kuitira kuti nhengo dzaro dzisaramba dzichishungurudzwa vechidiki vemutwakazi republic party nemusi wechitatu vakakumbira united nations kuti ipindire muzimbabwe kuitira kuti vadzivirire kushungurudzwa kwevanoti kuri kuitwa nehurumende mrp inopemera hurumende yaemerson munangagwa mhosva yekushungurudza nhengo dzayo muna kurume gore rino vamunangagwa vakatyisidzira vachiti vachapfupikisa upenyu hwevatsigiri vemrp apo vaitaura kumusangano wezanu p f kuchitungwiza nhengo yemrp youth League VaMudenda Chilubo vakati vanoda kuti vanhu vapenyu vakapara mhosva yeGukurahundi vatongwe nekupindira kweCriminal Court of Justice. Mune imwe nhau ine chekuita nebato reMtwakazi Republic, munyori weMRP anotemerwa chirango chekuita community service achipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rinopikisa reMthwakazi Republic Party, VaParton Xaba, nemusi weChina vakatemerwa chirango chekuita community service kwemaawa 525 apo vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga. Vachaita community service paChabalala Police Station kutanga musi wa 1 Nyamavhuvhu 2022. topinda mune imwe nhau iyo yaswera ichitsiriridza pamatandemutanda akasiyana mutengesi wepazimex mo bos pangolini anozviuraya mushure mekuuraya aimbove musikana wake mutengesi wepaharare zimex mo bos pangolini anonzi tafadzwa murengwa anonzi azviuraya mushure mekupfuura aimbove musikana wake musi wechishanu mangwanani mushure mekunge aramba urongwa hwake hwekudzokerana vamurengwa vakawanikwa vakafenda muharare pakati pehusiku vakazvivharira mumotikari yavo mushure mekunwa muchetura usingazivikanwi mapurisa akamuendesa kuchipatara cheko uko akasvika akanofirako topinda mune imwe nhau takatarisana nekambani yezesa kambani yezesa inokwidza mitengo yemagetsi kambani yezesa holdings yakwidza mitengo yemagetsi kune vanotengesera kunze kwenyika nezvikamu zvisere kubva muzana kubva musi wahwanyamavhuvhu vanotengesera kunze semafeme emigodhi vave kuita 10.63 us pekirowati kubva ku 9.86 mutsamba yakanyorerwa mukuru wechamber of mines zimbabwe isaac kwesu achitsanangura mamiriro akaita magetsi munyika sachigaro mukuru wezesa vasidin gata vakati zesa yanga ichichaja mutero weavhareji ye9 86 us kune vatengi vanotengesa kunze kwe ferrochrome smelters iyo iri pasi pemutemo nokudaro yave kutadza kuita kuti ive nechokwadi chekuchengetedzwa kwemagetsi uye kufambiswa zvakanaka vachitaura muhurukuro nebhizinesi weekly nemusi wechina nyanzvi munyaya dzeupfumi muharare varichard musara vakati kukwidzwa kwemitengo yemagetsi kuchakanganisa zvikuru bazi remigodhi Mune imwe nhau ine chekuita nekambani yeZesa zvakare, kambani yeZesa inoti ichadzimira kanzuru yeGweru magetsi nekuda kwechikwereti chainayo. Kambani yeZesa Holdings yati ichadzimira kanzuru yeGweru magetsi kuti ibhadhare chikwereti che 260 miriyoni. Mukuru anoona nezvemari mukanzuru yeGweruva Livingstone Churu vanoti vakatambira chiziviso ichi kubva kukambani yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company nemusi weMuvhuro. Topinda mune imwe nhau, takabata bepanhau reThe Herald. ZimSec inowedzera mazuva ekubhadhara mari yekunyoresa bvunzo. zimsec yawedzera nguva yekubhadhara mari yekunyoresa bvunzo dzanovember 2022 dzegrade 7 ordinary level neadvanced level kusvika musi wa 5 nyamavhuvhu pakutanga zimsec yainge yapa mukana kubva musi wa 22 kusvika musi wa 29 chikunguru iye zvino yawedzera kubva musi wa 1 kusvika musi wa 5 nyamavhuvhu topinda mune imwe nhau vashandi vehurumende vanoyambira hurumende Nezvekuramwa mabasa kwakasimba muna Gunyana gore rino, masangano anomirira vashandi vehurumende abvuma kuti ruzhinji rwenhengo dzavo haruna kuteera kurudziro yekuti vapinde mukuramwa mabasa kwemazuva maviri kwange kwakarongwa kuitwa musi wechitatu nechina mugwaro masangano ose anoronga mubazi rehurumende anoti feuz foz eu nenfoz ne

Kutongwa kwenyaya yekuponda yeaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika VaConstantino Chiwenga, Mary Mubaiwa, yakatadza kuenderera mberi nezuro mushure mekunge yapikisa dare redzimhosva. Mubaiwa ari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya aimbove murume wake, apo airwara zvakaipisisa muchipatara chekusouth africa muna 2019 kuburikidza negweta rake beatrice mutetwa mubaiwa akaramba kuti gwaro rake rinzwikwe nemutongi wedare sezvo nyaya yaari kupomerwa iyi yakaitira kupretoria nokudaro anoti inofanira kutongerwako mune imwe nhau mutambara anotongerwa kugara mujere kwemakore 4 nemhosva yekurara nemwana mudiki Topinda munhau iyi yose, murume wekuChipinge wekukumitisa musikana ane makore 14 okuberekwa uyo waakamisa achienda kuchikoro ndokumuendesa kune imwe loji uko akabvumirana kuita bonde naye akapiwa mutongo wemakore mana ari mujeri. Efraim Mutambara ane makore 32 okuberekwa wepanhamba 3259 zbs gaza kuchipinge haana kubvuma mhosva yake paakapinda mudare nemusi wemuvhuro asi akazowanikwa aine mhosva nemutongi wedare rekuchipinge franklin mukwanhazi dzinoti kuverengwa kwenhau dzanga dzichipisa kunoperera pano Ndini wenyu makoti, ndanga ndichikupakurirai nhau. Vanoda kugara vachinzwa chirongwa ichi munogona kutibata paYouTube channel yedu mosubscriber ipapo. Subscription yenyu inoita kuti tifambire mberi. Musakanganwa zvakare kuti tine group redu reWhatsApp group avo vanoda kutipawo mifungo yavo makasununguka kutibata pawhatsapp number yedu inoti plus 263 775 934